This is Share the Load. Croeso i Rhannwch y Baich, y podlediad a ddygwyd i chi gan Sefydliad DPJ. Mae hwn yn lle ar gyfer sgyrsiau gonest, straeon go iawn, a phrofiadau ar Enir, gan daflu goleuni ar yr heriau yr ydym yn eu hwynebu ac atgoffa ein gilydd nad oes rhaid i'r un ohonom gario'r baich ar ein pen ein hunain. Ym mhob pennod, byddwn yn siarad â phobl o bob cornel o'n cymuned, gan archwilio bywyd, gwaith, iechyd meddwl a'r realiti sy'n ei llunio, y da, yr anodd a phopeth rhyngddynt. Cyn i ni ddechrau, rydym am roi gwybod i chi y gallai rhai penodau gynnwys pynciau sensitif, gan gynnwys trafodaethau ynghylch iechyd meddwl a hunanladdiad. Os byddwch chi ar unrhyw adeg yn teimlo bod y cynnwys yn ofidus, cymerwch eiliad, oedwch, a gofalwch amdanoch eich hun. Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, rydym yn eich annog i gysylltu â pherson dibynadwy neu sefydliad proffesiynol. Gallwch hefyd ffonio ein llinell alwadau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar dim 800 587 4262 a dod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein gwefan. Dyma, rhannwch y baich. Yym so dwi'n meddwl am cymryd amaethyddiaeth am TGAU. Yy sut y fyddwch yn annog i mwy o pobl ifanc i fynd yn y, mewn i'r byd amaeth? Wel, byddwn i'n dweud wrthyn nhw, ynde? Ac yn dweud wrtho ti, mae chi sydd yn sicrhau bod gen bobl rhywbeth i fita bob dydd i ddechrau cychwyn. A hefyd, fyddwn i'n dweud, meddyliwch chi am y ffordd mae Cymru yn edrych A mae yna lot o bobl eisiau dod i Gymru, yn does, achos y ffordd mae o'n edrych, a ŵyn bach yn prancio yn y cae, gwartheg yn pori ac yn cnoi cil yn ddiog ac yn y blaen, a byddwn ni'n dweud, chi sydd yn creu hwnna, a hefyd mae pobl yn licio gweld pobl wrth ei gwaith ar y tir. Ie. Mae fe'n ffordd o fyw anhygoel. Mae plant bach fi nawr, maen nhw'n saith a naw a maen nhw'n joio bod mas ar y ffarm. Mae Siôn Ed, yr henau, mae'n mynd mas i roi llaeth i'r llo. Mae'n gyfrifol am y llo yma. Mae'n wneud e bob bore cyn mynd i'r ysgol a ma' hefyd, ma' rhaid mynd i weld y defaid cyn mynd i'r ysgol. Rhan fwya o'r amser. Sa i'n gweud bod e'n wneud e bob bore ond rhan fwya o nhw. A mae jyst yn ffordd o fyw mor arbennig iddyn nhw. o oedran ifanc, ma' nhw'n dysgu beth yw cyfrifoldeb, ma' nhw'n dysgu am y stori o ble ma' bwyd yn dod a t'wod dyw e ddim yn jyst yn lando ar y plat. Ma' gwaith caled y ffarmwr a'r holl gariad ma'r ffarmwr 'di rhoi miwn i'r anifeiliaid ar y plat yna on'd yw e? Ie. A mae jyst yn ffordd o fyw, ti'n boss dy hunan, ti'n gallu neud be' ti isie pryd ti isie gyda t'wod yy yn amlwg yr anifeiliaid sy'n dod cynta on'd yfe? A ti'n gwel' ŵyn bach yn cael ei geni yn y gwanwyn a'r lloi bach a does dim byd Yn well am roi gwên ar dy wyneb di na gweld y bywyd newydd ma'n cyrraedd y clos bob dydd. Ma' 'na gyfnodau anodd, yn amlwg, ond dyna beth yw bywyd, yn dyfe? Ie. Ond rhan fwyaf yr amser, ti'n mynd miwn i gael dy frecwast a ti'n gwybod, reit, fi 'di bwyda'r gwartheg i gyd bore 'ma, ma' nhw 'di cael gwely glân bore 'ma, ma' nhw gyd yn wel yn hapus, a ti'n mynd miwn i cael brecwast dy hunan, a ti'n meddwl, ie, fi 'di neud 'na bore 'ma, ma' hwnna'n deimlad da, timod? Ie. A hefyd, pan ma' pobl yn ishte lawr i gael eu brecwast yn bore, ti'n gwybod bod ti 'di bod yn rhan o sicrhau bod bwyd gyda rheina ar y plat i frecwast. Ie, a hefyd fyswn i'n dweud, ynde, os ydych chi'n llwyddo i fod yn ffarmwr, ynde, dwi'n meddwl bod chi'n genius. Achos mae rhaid i chi fod yn gymaint o bethau. A dwi ddim yn golygu hynny bod o'n heriol, ond bod o, wyt ti jyst yn adeiladu sgiliau ar ôl sgiliau ar ôl sgiliau trwy'r amser, ti'n bod, a pryd wyt ti'n mynd i ddysgu o gen filfeddyg profiadol neu gen ffarmwr profiadol, mae yna bobl sydd isio cadw pethau'n mynd yn amaethyddiaeth hefyd, a mae nhw, mae yna lot o gymorth allan yna ar gyfer rhywun sydd isio y creu gyrfa yn amaethyddiaeth. A mae o'n gallu bod yn, yn fwy amrywiol nag wyt ti'n feddwl. Wrth gwrs, un, o'r, un o hoff bethau fi ydy jyst bod allan yng nghanol natur ti'n gwybod, ddim cweit mor neis yn y gaeaf, ond uh, lawer iawn o'r amser mae o'n fywyd iach iawn. So os ti eisiau dewis bywyd iach, falle bod ti ddim byth yn mynd i wneud y ffortiwn, Ond dwi yn meddwl bod ti'n mynd i fod yn hapus ac yn iach os wyt ti'n mynd i fod yn ffarmwr. A yeah. dim un dyn o'r un peth? Na. Dim un. Yym dwi'n yym dd- dwi'n mynd i ll- yy ll- yy Clwb Ffermwyr Ifanc Llys y Fran. Yym pa rôl mae ffermwyr ifanc yn cefnogi lleisiant a cymunedau? Fi'n credu bod y Clwb Ffermwyr Ifanc yn amazing. Ie. A ma' naled i yn bersonol yn fowr iawn i'r ffermwyr ifainc. Heblaw amdano ar Clwb Ffermwyr Ifanc fydden ni ddim yn cyflwyno a jyst y cysylltiadau chi'n creu, y ffrindiau oes 'y chi'n creu. ma fe yn bottomless pit of opportunities fel ma nhw'n gweud yndyw e? Achos fi'n cofio withe gorfod wneud e mewn munud ola i helpu llanw tîm a coginio a doedden ni, dwi still ddim yn dda iawn, ond o'n i'n hopeless pan o'n i'n ifanc yn coginio a jyst gorfod wneud e! Lando yn y gystadleuaeth a ddim yn gwybod beth o'n i'n wneud ond cael sbri a joio. Wnes i mwy neu lai lloll- llosgi'r sosban pan wres i'r dŵr mewn, achos o'n i 'di rhoi'r sosban arno am rhy hir cyn arllwys y dŵr mewn, a popeth yn ffyso. O'n i'n meddwl bod isie i ni gael fire brigade mas i'r rali dyddie 'ny. Ond yy na, mae fe'n fudiad anhygoel sy'n cymryd gymaint o gyfleoedd a phrofiadau i bobl ifanc. A mae jyst yn creu bobl ifanc sydd yn deall beth yw cyfrifoldeb, mae'n deall shwt mae rhedeg cyfarfodydd yn naturiol. Maen nhw'n dys- datblygu sgiliau bywyd, sgiliau siarad, sgiliau cyfathrebu. Unrhyw beth chi moyn, mae fe yn y mudiad. Yym, sut mae'r sgiliau hyn wedi dod yn mewn i'ch bywyd pob dydd? I fi'n bersonol, wel, gallu cyflwyno. Bydden i ddim yn cyflwyno heblaw am fy nghysylltiad gyda Clybiau Ffermwyr Ifanc. Ond hefyd fi'n credu y cysylltiadau, achos pan ni'n mynd i ryw fart neu rywle neu sioe a munud ola ni'n chwilio am rywun i siarad... Ie. Bob tro, chi'n gallu dibynnu ar rhywun sy' 'di bod trwy'r ffermwr ifanc achos maen nhw'n gwybod shwt mae wneud. A hefyd, achos bod chi 'di bod trwy'r ffermwr ifanc, chi'n nabod lot o nhw, neu chi'n nabod rhywun oedd yn nabod rhywun, ife? So, chi byth yn mynd i... yn aml iawn, pan chi'n troi lan i rywle, yn ein gwaith ni, ni'n gallu troi lan i ryw gyfarfod neu gynadledd, a byddwn ni ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i fod 'na, a chi'n meddwl, 'reit, sa i'n mynd i nabod neb'. Ond mae gennych chi'n mynd mewn trwy'r drws, O, so and so yw hwnna. O, ie, cofio Joe Bloggs fan'na? O, fi'n cofio cystadlu 'da fe. Timod, so chi'n nabod rhywun yn rywle. Mae'r byd mor fach, a diolch i'r mudiad yw hwnna. Ie. A hefyd, timod, maen nhw yn gwneud pethau gyda'r uh, oedolion, yr gen, y genhedlaeth gynt, os lle di, maen nhw'n bont i'r ffermwyr hun hefyd, timod, achos uh, uh, digwyddiadau maen nhw'n greu lle mae Os wyt ti'n edrych pwy sy'n y gynulleidfa ar gyfer llawer iawn o ddigwyddiadau ffermwyr ifanc, y to hŷn sydd yna, y rhieni neu'r ewythrod, y modrybedd ac yn y blaen, a mae'r bobl yna wedyn yn cael gwerth hefyd ac yn teimlo mae yna gyfiawnhad i'r gwaith wnaethon ni wneud yn sicrhau bod y ffarm mewn cyflwr da ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Hynny yw, mae o, dio, dio ddim yn ynysig, y ffermwyr ifanc, mae o'n rhan o y microcosm mawr 'ma. o'r ffarmio yn gyfan felly ti'n bod. Ond meddwl am ti faint o arian mae'r clybiau ffermwyr ifanc yn casglu mewn blwyddyn. Mae gymaint o elusennau yn elwa yn does e? Oes, a dio ddim jyst ar gyfer amaethyddiaeth chwaith, mae ar gyfer bywyd gwledig yn dydy o ran y, y, yr codi arian mae ti'n bod, um, um, a maen nhw'n mynd allan i'r gymuned ehangach wledig hefyd ac yn gwneud uh, gwaith da. Tybed, efo'r da fel achosion da. Falle bydden nhw'n neud hanner awr o gloniant a wedyn yn creu cyngerdd adre yn y gymuned wedyn. So mae'r gymuned gyfan yn dod at ei gilydd, maen nhw'n cael noson dda allan yn y gymuned, maen nhw'n casglu arian a tuag at elusennau gwahanol a mae pawb yn mynd adre'n hapus. A mae'r aelodau eu hunan yn datblygu hyder a sgiliau. Felly, win-win i bawb. Ie, ie. Ie mae'n ran fawr o'r yym bywyd ffermwyr. Yym siaradodd yym chi ddoe am y ddis- ddigwyddiadau yym annisgwyl. Sut wyt ti'n rheoli nhw? Mm. Ie, wel, i fi, yn- dwi wedi dysgu rŵan, o'n i tueddu i drio rheoli nhw fy hun, a rhyw fath o dal nhw mewn a falle, dwi ddim yn gwybod, tibod, gwneud rhyw waith caled ar y ffarm a chwysu a, a falle just gweithio fo allan, os licid i, mewn ffordd fel 'na. Ond, ond fel dwi'n mynd yn hŷn rwan, dwi wedi sylweddoli, mae'r peth gorau i wneud ydy trio cael y persbectif arall ar y digwyddiad annisgwyl 'na, 'newedig os 'di o'n ddigwyddiad drwg, a rhannu o gyda rhywun arall ac os ydy'n reit, wyt ti'n cael yr ymateb 'o, ges i rhywbeth tebyg pythefnos yn ôl' neu 'o, paid â sôn, 'di hwnna ddim byd, draw fan'na mae hwn wedi digwydd', ti'n gwybod, so wyt ti wedyn yn cael darlun ehangach. Trio agor o fyny a fel ma' DPJ yn deud 'rhannu'r baich', dyna ydi'r ateb yn y diwedd. Ie. Cytuno'n llwyr, achos fi'n cofio rwy flwyddyn oedd amser ŵyn a pawb ryw blino a'r tywydd yn ddrwg tu allan, codi'n bore, mynd rownd yr y defaid ar ŵyn bach yn gynnar iawn yn bore a gweld chwech wedi marw, wel, oedd e'n ddiwedd y byd i fi, achos fi'n dueddol o taflu'n hunan yn emosiynol mewn i'r pethe 'ma sy'n digwydd ar y ffarm o hyd, a ma' colli un ŵyn yn broblem, ond po- colli chwech yr un bore o o'n i'n ddim mewn lle da iawn. Ie. Ond y diwrnod 'na happen o fod o'n i'n gorfod mynd i ffilmo amseru gwael a wedyn o'n i'n rhegi a a tasgu achos o'n i'n gorfod gadel y ffarm yn ganol y tywydd gwael yma. Ond falch bo' fi yn mynd i'r mart yn y ble o'n i'n ffilmo'r diwrnod hwnnw a rhywun yn gweutho i o pa Wrecsam ti wnna fe golles i un deg pump o un bore 'ma. So yn syth bin o'dd e'n cael ei normaleiddio. Ocê, fi 'di colli chwech, ond oedd rhywun arall wedi colli 15, so pam 'y fi'n cŵn hon? Chimod, so yn aml iawn, mae jyst siarad gyda rhywun arall, rhannu'r faich yn profi chi. Wel, chi ddim ar ben eich hunan. Ie. Mae pobl eraill yn mynd trwy'r un pethe â chi. Chi'n rhannu'r profiad ac erbyn diwedd chi'n gallu teimlo'n well am y peth. Ie. Ond pido jyst cadw fe'ch hunan a meddwl, 'beth fi 'di wneud yn wrong? Pam taw fi sy 'di cael y chwech hyn bore 'ma? be fi 'di neud yn wrong neu beth ni 'di neud fel teulu ife? A 'dyn ni yn ddiolchgar iawn i bobl am ymateb fel 'na hefyd yndydan? T'bo' mae eisiau fod yn ddiolchgar i ni. Bod yn onest. Achos fel fel llynedd yn be' ma' nhw'n galw'n mass deer yndoedd efo'r coed derw yy ti'n gwybod yr... O ie. ...yndoedd e? Yy a'r ffrwyth yr e- yr yy yy e- yy be' ti'n galw? Acorns. Yym a... Hmm. ...o'n i'n siarad efo un bachgen oedd yn deud golles i bymtheg o wartheg e- efo hynna. Ac oedd, oedd, o'n i'n teimlo bod fi wedi colli rheolaeth yn llwyr. Ond, ac o ti'n gweld arno fo, bod o yn hapus i rannu o, a bod o'n teimlo, God, dwi wedi gallu deud hynna wrth rywun rwan, ti'n gwybod? Ie. Um, so, di o ddim just i ti, wyt ti'n gallu bod yn derbyn y pethau yna, a gan rywun arall fyd a helpu nhw. Achos yn aml iawn, chi'n beio'ch hunan. Tibod, bai chi yw e bod ni wedi colli yr defaid neu'r ŵyn 'ma. Beth fi 'di neud rong? Beth bydde ni 'di neud rong fel teulu? Ond pan chi yn gweld, dim dim ond chi sy'n diodde', chi'n teimlo, o, ni'n rhan o ryw gymuned 'de, mae'n iawn. Ie. Ac mae'n mae'n naturiol i fel meddwl fel hwnna, yym, fel ti yw'r unig person, ond mae'n well i cael e mas a siarad amdano fe. Yn union. sicr. Yn union. Ac os wyt ti'n meddwl hynna, yeah. wyt ti'n glyfar iawn. yeah. Congyfarchiadau. Ond mae eisiau fi'n credu'r twy ifanc yeah. i ddeall hyn mwy. Achos fel y cyfryngau cymdeithasol, yr holl yeah. bwysau sydd ar bobl ifanc y dyddiau hyn, mae eisiau i'r bobl ifanc i ddeall pwy mor bwysig yw i rhannu yeah. baich. A pidio becso gymaint am bopeth maen nhw'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol yeah. yma. Ti eisiau cael y broblem yeah. yna dy hunan? Ie, cyfryngau cymdeithasol, problem mawr yn fel yn bywyd, fel ifanc. Yeah. yeah. Ie. Wel, dwi o ddim yn mynd i ffwr, ond uh, be fyswn i'n dweud ydy trio rheoli fe, rili. Yeah. A ti'n gwybod, bob Ffinia. tro wyt ti yn agor rhywbeth neu yn clicio rhywbeth, wyt ti'n dweud wrth dy ffôn neu dy laptop neu beth bynnag, be di dy farn di, beth wyt ti'n hoffi, dweud, so yn y pen draw, allu di newid hwnna hefyd, ynddo? Ie. Yeah. Diolch. Defnyddio fe ar gyfer dy hunan yn dyfe? Yeah. Yeah, yeah. A rheoli felly faint o amser sydd ar, ti'n treulio arno fe, yn dyfe? Yeah. Chos mae 5 munud yn gallu mynd yn awr cyn mwyn yn troi rownd yn dywe, mae'n gyfrwng bryglis iawn. Ie. Yeah. Ydy. Ydy, mae'n yn wir. Ond os i ti, os i ti gallu cael pobl ifanc i weld Pa mor bwysig yw e i rannu a siarad? Tibod, fe fyddwn ni'n... O, ma'... mewn well lle yn y dyfodol, yn dyfe? Mae'n wych. A fi'n defnyddio, jyst i orffen e- wrach, ar y cyfryngau cymdeithasol, actually dwi hoffi nhw'n arw, ond dwi'n hen ffasiwn iawn, dwi ddim ond yn defnyddio Facebook, Instagram, a i gyd dwi'n wneud ydy defnyddio nhw fel dyddiadur. So dwi yn trio tynnu llun bron bob dydd o rywbeth sydd yn gwneud i fi deimlo'n dda ynglyn â mywyd i ar y ffarm, ynde? A wedyn, mae'r cyfaill